Moien. Voilà, mir maachen e ganz kuerze Video, fir Iech mol eppes z'erklären. Mir hunn haut, de Marc Baum an ech selwer, eng Question parlementaire urgente un de Statsminister gemaach, fir ganz einfach eng Saach kloerzestellen. Wéi Der wësst, sinn Europawahlen a mir hunn, wéi all Partei, Wahlspotten preparéiert. Dovunner, mir hunn der sechs gemaach, ee pro Kandidat. An do krute mer vun der Régie publicitaire vun rtl gesot, d'lescht Woch, viru Kuerzem, nodeems mer se schonn eraginn hunn, datt zwee vun de Walspotten net sollen diffuséiert ginn. Firwat sollen déi net diffuséiert ginn? Majo ganz einfach, well dat si Presentatiounsspotte vun zwee vun eise Kandidaten, den éischten, den Anthony Montserrat an d'Sandrine Gachonga. Déi zwee Welspotten, déi sinn a franséischer Sprooch. D'Sandrine Gacon als fräi Lëtzebuergerin hëlt och Lëtzebuergesch Kueren, mee schwätzt op Franséisch an den Anthony Montserrat schwätzt och op Franséisch, wat eng offiziell Sprooch hei am Land ass. A mir krute gesot, Dat géing net goen, et kéint nëmmen op Lëtzebuerger Sprooch sinn. Muss een och soen, datt déi zwee Spotten op Lëtzebuergesch ënnertitelt sinn och nach. Den 100,7 hat guer keng Problemer fir se esou unzehuelen. Mir hunn dann och reklaméiert bei der Alia an Et ass hin an hier gaangen e bëssen a schlussendlech koum eraus, datt IP, dat heescht d'Régie publicitaire vun rtl, bei senger Positioun wëllt bleiwen. Mir mengen, datt dat net geet. Dofir hu mir och eng Question parlementaire urgente eben haut gestallt an de Marc, dee kann dorobber agoen.
Voilà, mir hunn eng Question parlementaire urgente un de Statsminister gestallt, well et de Statsministère ass, dee finalement responsabel ass fir den Deroulement vun den, den demokrateschen Deroulement vun de Wahlen. A mir si schockéiert iwwer d'Aart a Weis, wéi rtl hei virgaangen ass, andeems en nämlech einfach dekretéiert huet, datt eng vun deenen dräi offizielle Sprooche vun eisem Land, nämlech nieft Lëtzebuergesch an Däitsch d'Franséischt, net dierft iwwert hire Sender lafen. Dat ass an eisen Ae gesetzeswiddreg, well mer hunn e Gesetz, wat den Emploi des langues, de Gebrauch vun de Sproochen hei am Land regléiert. Dat ass vun 1984 an do ass Franséisch eng vun deene Sproochen, a besonnesch bäi Europawahlen, wou et jo drëms geet, datt mer probéieren, e Maximum u Leit, déi hei am Land wunnen, probéieren, fir déi Wahlen ze begeeschteren, fir dee Projet eventuell ze begeeschteren, quitte datt mir eng aner Vue vun Europa hunn wéi vläicht déi etabléiert Parteien, mee awer eng zumindest partizipativ Vue, datt een, datt rtl probéiert do bewosst aus hirem Choix eraus eng Sprooch doranner ze diskreditéieren. Heimadder spillt rtl ganz kloer d'Spill. vun der extrême droite, vun de Rietsextremen, vum adr, vum Här Keup a Konsorten. Dat ass fir eis inakzeptabel. Et ass, wéi gesot, gesetzeswiddereg. Duerfir hu mer eng Question urgente un de Statsminister gestallt a mer hoffen, datt mer an deenen nächste Stonnen, voire an den nächsten Deeg dorobber eng Äntwert kréien an datt Demokratie hei zu Lëtzebuerg net kann vun enger privater Gesellschaft, an dësem Fall souguer enger Multinationaler wéi Bertelsmann, kann diktéiert an souguer wéi an dësem Fall bafouéiert ginn. Ok. Merci.